Hei! Mis yma, dwi'n mynd i restru Trends 2017. O'r da! Yay! I'r drwg. Croeso i Pump Sioned. Mae'n flwyddyn newydd ac mae'n amser i edrych ar be sy'n mynd i fod yn ffasiynol dros y misoedd nesa. I ddechrau, dwi eisiau sôn am ba liwiau ddyla fod yn llenwi chwardrobs y gwanwyn yma. Mae Pink yn parhau i fod yn liw poblogaidd dros y misoedd nesaf, er ei fod o wedi bod o gwmpas ers sawl tymor. Brandiau fel Celine, Gucci a Valentino sydd wedi dod â'r lliw yma i'n sylw ni unwaith eto, ac mae o ar gael ym mhob man ar y stryd fawr. Dyma drowsus cordiroy o Urban Outfitters, nes i dalu 55 punt am hein, ella wisgo nhw fy unrhyw beth a maen nhw'n rili cwl ar hyn o bryd. Lliw arall i ddeffro'ch edrychiad eleni yw melyn. Dyma ddau eitem o Topshop sy'n sicr am wneud chi sefyll allan. Côt hir sy'n ddelfrydol ar gyfer y tymor o'n blaenau. £80 sy'n bris da iawn i ystyried yr ansawdd. Dyma bâr o sgidiau melyn welish i ar wefan Topshop am £30 yn y sêl o'n i eisiau prynu nhw i fynd efo'r gôt a oedden nhw fod i gyrraedd erbyn heddiw ond 'dyn nhw heb so Diolch, top siop. Y drechiad gyda dylanwad Sbaeneg sy'n nesa. Mae dillad gyda frills a ruffles yn ôl mewn ffasiwn. Mae'r edrychiad yma wedi cael ei weld ar y catwalk gan frandiau fel Fendi a Molly Goddard, lle mae'r frills yn rhoi elfen bach fwy rhamhantus i'r dillad. Allwch chi weld y steil yma mewn sawl gwahanol ffordd. Frills ar waelod llewys neu drwsus neu o amgylch y gwddw. Mae'r top yma o Zara efo ryffls ar yr ysgwydda am 9.99, rhad iawn i feddwl i chi chwisgo fo efo jîns neu sgert wast uchel am edrychiad bach mwy soffistigedig. Top off the shoulder ychydig bach fwy hafaidd sy'n mynd i fod yn ddelfrydol ar gyfer y gwyliau ydy'r un yma o ASOS am 18 punt. Wrth fy modd efo'r trend yma, dych chi'n sicr yn mynd i weld o dros y gwanwyn a'r ha. Ocê. Coeliwch neu beidio, gwelwyd Crocs ar y catwalk llynedd. Crocs. Dylunydd o'r enw Christopher Cain oedd yn gyfrifol am hyn. A er fod esgidiau'n edrych yn eitha cŵl yng nghanol y dillad moethus, dwi'n meddwl na bach o publicity stunt oedd hyn. Mi weithiodd o, gan fod rhai hyd yn oed yn mynd mor bell a deud bod y Crocs yn mynd i gymryd lle y Birkenstocks eleni. Ond peidiwch â phoeni, dwi'm yn meddwl fydd y Crocs yn gwneud comeback. Diolch byth. Yn sgil digwyddiadau gwleidyddol y llynedd, mae rhai dylunwyr wedi dewis ceisio eu barn drwy dillad. Mae brandiau fel y Sheesh, Dior a Stella McCartney yn creu crysau T efo slogans ffeministaidd. Dyma esiampl o Urbanot Fitters am 39 punt, dwi'n hoff ohono ond yn amau'n gryf nad ydy'r cwmnïau mawr 'ma yn credu yn y slogans maen nhw werthu. Ddim yn rhy siŵr am y trend yma. Dwi'n hoff o'r ffaith ei fod nhw'n codi ymwybyddiaeth am faterion pwysig, ond diwedd y gan yw'r geiniog, a yn fy marn i, mae siopau stryd fawr a brandiau mawr yn cymryd mantais o'r trend yma i wneud elw. Ond, eich penderfyniad chi ydy o. Ac yn olaf, un o fy hoff drends eleni ydy'r statement earrings. Y mwya', y gora', ac mae hefyd yn ffasiynol i wisgo dwy wahanol yn hytrach na phâr. Mae yna gasgliad eang iawn i gael ar wefan Mango. Llwyth o ddewis, o rai syml i rai bach fwy mentrus. Mae Mango wedi llwyddo i efelychu'r steiliau a welwyd ar y catwalk gan frandiau fel JW Anderson a Celine. Mae'r clust lysau yma yn rhad iawn i feddwl pa mor ffasiynol ydyn nhw ar hyn o bryd. Oedden nhw yn y sale am wyth bunt yr un. Dyna ni am heddiw, cofiwch glicio ar y links o dan y fideo i weld fy mwrdd Pinterest a lle mae modd i chi brynu'r dillad dwi i'w sôn am heddiw. Cofiwch danysgrifio i'n sianel YouTube, dilynwch ni ar Twitter a hoffwch ein tudalen ar Facebook. Wela i chi fis nesa.